Wéi funktionéiert d'Formatioun vun der Regierung? Et gi 60 Sëtz an der Chamber. Eng politesch Partei misst also wéinstens 31 Sëtz kréien, fir kënnen eleng ze regéieren. Firwat 31 Sëtz? D'Chamber stëmmt d'Gesetzer a fir datt e Gesetz ugeholl gëtt, muss d'Majoritéit vun den Deputéiert fir dat Gesetz stëmmen. Wann eng politesch Partei wéinstens 31 Sëtz an der Chamber huet, ka se hir eege Gesetzestexter einfach unhuelen. Dës 31 Sëtz nennt een eng parlamentaresch Majoritéit. Wat ass eng Regierungskoalitioun? Wann no de Chamberwale keng Partei genuch Sëtz kritt huet, fir eleng kënnen ze regéieren, mussen d'Vertrieder vu verschidde Parteie sech zesummesetzen, fir zesumme méi wéi 31 Sëtz an der Chamber ze kréien. Dofir treffe sech verschidde Parteien direkt nodeems d'Walresultat bekannt ass, fir iwwer eng eventuell Koalitioun a gemeinsam Regierung ze schwätzen. Wann eng Regierung aus Vertrieder vu verschidde Parteie besteet, nennt een dat eng Regierungskoalitioun. Wat ass d'Roll vum Formateur? D'Verfassung seet, datt de Grand-Duc d'Regierung organiséiert. Wann e puer Parteien, déi zesummen op d'mannst 31 Sëtz an der Chamber kënne virweisen, wëllen eng Koalitiounsregierung forméieren, muss de Grand-Duc e Formateur nennen, deen dës Regierung opstelle soll. Et ass üblech, datt de Formateur no enger Formatioun vun der Regierung Premierminister gëtt. Wann d'Lag awer onkloer ass, kann de Grand-Duc, ier hien e Formateur nennt, en Informateur nennen. Dem Informateur seng Roll ass et, erauszefannen, wéi eng politesch Parteie sech zesummesetze kéinten, fir eng Regierung ze forméieren. Wéi entsteet d'Formatioun vun der Regierung? Esou bal bekannt ass, wéi eng Parteie regéieren, setzen déi sech zesumme fir iwwer e Regierungsprogramm an d'Zesummesetzung vun der Regierung ze schwätzen. Dëse Prozess nennt ee Koalitiounsverhandlungen. No dëser wichteger Etapp presentéiert de Formateur an zukünftege Premierminister dem Grand-Duc eng Lëscht vun de Membere vun der neier Regierung. Eng Regierung kann aus Ministeren a Staatssekretäre bestoen. All Minister huet spezifesch Aufgabeberäicher. E Staatssekretär vertrëtt am Normalfall e Minister an op d'mannst engem vu senge Verantwortungsberäicher. Deen dierf an deene Beräicher am Minister sengem Numm handelen, wéi zum Beispill eng Entscheedung ënnerschreiwen. Wéi gëtt eng Regierung offiziell? De Grand-Duc hält sech als Staatschef un déi Lëscht, déi de Formateur him iwwerreecht huet, an ernimmt déi nei Regierung wärend enger offizieller Zeremonie am groussherzogleche Palais. A wat ass mat der Chamber? D'Regierung ass elo offiziell d'Amt ugetrueden, mee muss nach d'Vertraue vun der nei gewielter Chamber kréien. Wéi kann d'Parlament säi Vertrauen ausdrécken? Dat ass ganz einfach, D'Vertraue gëtt vun den Deputéierten duerch e Vott ausgedréckt, deen no der Virstellung vum Regierungsprogramm duerch de Premierminister stattfënnt. D'Regierung gewënnt dann d'Vertraue vun der Chamber, wa si no dësem Vott op d'mannst 31 Stëmme kritt huet, also eng parlamentaresch Majoritéit. Dëst ass e Schlësselelement vun eiser Demokratie, well d'Regierung d'Vertraue vun der Chamber brauch, déi d'Land vertrëtt an d'Regierung kontrolléiert an d'Gesetzer unhuele muss. Kuerz gesot, D'Regierung schafft all Dag am Interêt vum Land a vu sengen Awunner. All eis Videoe fannt Dir op www.gouvernement.lu.